Na pidgin tori glovo be dis where foreign tori dey drop for your ear with correct naija pidgin. If e dey happen for world, we go dey run am here the way you sabi am. No forget to like and subscribe, make you turn on notification bell so that you no go miss any of our videos. Also share with your friends make dem too sabi wetin dey happen for world. Oya make we enter the gist proper. France dey battle dia biggest wildfire since 1949 and di fire neva still calm down, e don burn land wey big pass Paris. Officials say di fire slow small overnight but e still dey active. Over 2,000 firefighters and 500 fire trucks dey all di region to fight di fire. Gendarmes and army join body too. Dem don lose one woman and thirteen pipo don injure, eleven of dem na firefighters, two pipo dey critical condition, three pipo still dey miss and many houses don burn down. Di fire start Tuesday near Ribot for southern France. Christopher Magny, one of di ogas for di firefighting team, tok say dem dey hope to control am before di day end. sixteen thousand hectares na im the fire don cover but e reduce small on wednesday because breeze calm and weather cool small dem even use water bombing aircraft to fight the fire people wey dey live there never fit go back home yet government open seventeen temporary shelters strong wind dry bush and hot sun na wetin make the fire spread fast president emmanuel macron don talk say the whole country resources dey on ground to fight the fire and im beg pipo to dey careful. No be only France dey face dis extreme weather wahala, different parts of Asia dey face serious wahala as weather don go crazy, from heavy rain for China, Pakistan and some areas for India to serious heat wey dey roast Japan and South Korea. Hundreds of pipo don lost dia life becos of dis.

Dem don calculate say Asia don lose two trillion dollars because of extreme weather, things like flood, heatwave and dry season wey bad. For Japan on Tuesday, dem record forty one point eight degrees Celsius for Isesaki City, wey be dia hottest day ever. June and July sef hot pass normal, tokyo report say at least 56 pipo don lost dia life becos of heatstroke from june reach end of july train services even stop for some places becos heat fit bend di rails for south korea dem get 22 nights wey temperature no drop below 25 degrees celsius for july dem call am tropical nights pipo dey call emergency lines anyhow becos of heat wahala so goment tell workers make dem dress lighter to reduce need for ac

as trump don tok say e dey very possible say di three of dem go gada to find solution to di ukraine war. trump set one deadline for russia to agree to ceasefire or face bigger sanctions and di deadline go expire dis friday. bifor now trump envoy steve witkoff don visit moscow four times to tok peace wit putin. dem last meet again on wednesday even though trump always get small hope after every witkoff visit di mata no dey move forward trump now dey calm as e tok say e no go call am breakthrough e say young pipo dey lost dia life and so e want make e end kremlin adviser yuri ushakov tok say dem discuss di threeman summit idea during di moscow meeting but russia no give direct answer even though e no confam anytin E say dem don already agree on location for Trump, Putin meeting and dem go soon announce di full details. Zelensky for im side dey open to di summit idea, e post say real solution go fit happun if leaders sit down togeda, but e add say dem need to first agree on time and wetin dem wan discuss.

Trump still dey threaten to put hundred percent tariff on foreign-made computer chips as e dey push tech companies to invest for America. Apple don respond with new one hundred billion dollar us investment. Last week, Trump government release new list of countries wey go face import tax, but dem give deadline of seven August make countries rush do deal with us. Di countries wey don agree better deal with us include UK, Japan, South Korea and. eu go dey pay 15 percent tariff trump also raise tariff for canada from 25 percent to 35 percent becos of say canada no dey do enough to stop drugs from to enta us but most canadian goods go still escape di tax becos of di us-mexico-canada agreement. USMCA, Mexico get small breathing space as higher tariff pause for 90 days while dem still dey discuss better trade agreement. Plenty United Airline passengers for America don suffer delay because one technology gbege make the airline stop flight movement for some big airports. This matter cause wahala for airports like Chicago, Denver, Houston, San Francisco, New Jersey, as United ground all dia main line flights for some time. By around 10pm EDT on Wednesday, United tok say dem don fix di wahala and flights don dey move again but delays still dey. According to FlightAware, ova 700 United flights don delay by 9pm. edt. Flights wey already dey air dat time no stop, dem continue go dia destination. But regional flights fit still face delay becos traffic don choke. Traffic Secretary Dean Duffy also confirm say United don brief am and di issue no get anytin to do wit air traffic control for di us. One woman wey dem call Autumn Badisa don land for police hand for Florida as she dey pretend say she be registered nurse. Police say Badisa, wey be twenty nine years old, don treat four four thousand hundred and eighty six patients between June twenty twenty four and January twenty twenty five before dem discover say she no get real licence to be nurse. Advent Health Palm Coast Parkway Hospital bin employ her from July 2023 go reach January 2025, but wahala start wen she submit fake documents and use licence number wey belong to anoda nurse wey get di same first name. Wen dem ask her to explain, she tok say she don marry recently and change her surname, but she no gree bring di marriage paper. For January, di hospital wan promote her but na dat time one of her colleague check well and see say her nursing assistant licence don expire na so dem sack her sharp sharp and begin full investigation police come arrest her for her house on august five th she even wear scrubs like say she still dey go work sheriff rick starley say di case na one of di most disturbing medical fraud wey dem don ever handle Dem charge her wit seven counts of practising healthcare without licence and anoda seven counts of using anoda pesin ID. Bank of England don reduce dia interest rate from four point two five percent go four percent and na di lowest wey e don reach since over two years now. Dis na di fifth time wey dem dey cut di rate since August last year and dis one pass by small margin. govnor andrew bailey tok say im believe say di rate go still dey drop small small but im also tok say dem no sure how fast di rate go take drop dis cut fit help pipo wey get mortgage becos e go reduce di moni wey dem dey pay monthly but e fit affect pipo wey dey save moni becos interest for savings go reduce too dis na just small guide to wetin di interest rate mean for your pocket As heat dey return dis weekend, one group wey dem dey call Litter Free Dorset don beg shops for Dorset to stop to sell those disposable barbecue grill. Dem talk say those barbecue dey cause plenty wahala as e dey hard to recycle, e dey wasteful and people dey always throway am while e still dey hot. Na so e dey burn bush, injure pipo and destroy environment. So far for twenty twenty five, dem don record nearly sixty wildfire cases for Dorset and over sixty five hectares of land don burn. Dis one na forty one percent increase compared to twenty twenty four, according to Sophie Clegg from Dorset Heat. Fire don affect more places dis year and di damage worse pass before. She say some fires even burn eight times more bush land dan last year. Litter Free Dorset wey dey under Dorset Council don dey do community clean up work and dem say all dis single use barbecue don already cause some serious fire incidents wey affect pipo, animals and economy. Some big stores don already stop to dey sell di barbecue plus dem don ban barbecue and campfire for many forest and heat areas.